Tlawm ngaihna leh ai upa zah tih kan zir hma bak han chhunzawm leh ta ila, phek sawmthum pasarih paragraph hnanung ber atang khan kan chhunzawm ang a. Tlawm ngaihna hi khawtlang dan ang maia kan ngaih a ni na chungin tlawm ngai lo te chu dan bawhchhia inpuh theih a ni si lo. Lei chhe inchawitirna chi pawh a ni hek lo. Tlawm ngai tana hming thatna, tlawm ngai lo tana hming chhiatna awlsam tak si a ni a. Fak leh chawimawi, beisei vanga tih ni hauh lo. Fak leh chawimawi vangin a zual zel thung si a ni. Mitinin kan bat leh kan tih tur ang thawthanga ngaih theih Mahse in phut ngawtna chi lah a ni hauh thung si lo. Amaherawh chu nula leh tlangvalte lakah beisei san bik a ni a. Pawl ho zingah te, thian leh thian karah te, thenawm khawvengte lakah te pawh tlawm ngaihna hi awm ngei tura beisei a ni tlat a ni. Chu mai pawh chu a la ni lo. Chhungkuah te Nupa kar ngeiah pawh hian tlawm ngaihna chu a awm a ngai thin a ni. Tlawm ngaihna chu Mizote nun phuar khawmtu Khawtlang nun tinuamtu ber pakhat a ni a. Hlaphuah thiam rokunga phei chuan ropui a ti khawp mai a. Mizote zingah hian vul reng lo palang tih a hlau em em a ni. Aw tlawm ngaihna hlu, aw nunna par. Kan tlangram nuam hmun sangah hian kum sang tam tak pawh ral mah se, zamual liam lovin ding reng rawh a lo ti hial a ni. Chu mai pawh chu duh tawk lovin a chhuang em em a ni tih lantir nan ka chawi ang che sak hming hluanin, Zonun par mawi ka ti ang che a ti hial a ni. Tlawmngaihna hi a mi a zirin a kawng a hrang deuh hret hret thei ang. Naupang tlawm ngaihna a awm chi a awm a, thalaite tlawm ngaihna chi a awm bawk a. Chutah pawh chuan tlangvalte tlawm ngaihna tur leh nula te tlawm ngaihna tur chi pawh a awm hrang deuh a ni. Naupangte tlawm ngaihna tur chu ai upa zahte an thu awih te an tirh hnial loh te a ni a, mi in ei tur pe se an la mai ngai lo va, ka chak lo ve an ti thin. Tin, nula tan pawh tlawmngaihna tur kawng tam tak a awm. Anmahni kawmtu leh hrimtute laka hawihhawm, hawihhawm chhuah chu, hawihhawm chhuah chu thu hran ni se, thenawm khawvengah damlo leh mi bawrhsawm khawsak pawh rel thei mang lo an awm chuan rawng an bawlsak thin a. Tuichawi, buhden leh thleite leh inchhung mamawh dang lo tihsak Mi chhiat thatah theih ang tawk a lo tawiawm te, kha kha nula te mawhphurhna leh tlawmngaihna an lantirna a ni thin a. Tin, tlangvalte tlawmngaih chhuah theihna tur kawng phei chu a tam lehzual a. Ram chhuah leh chhuah vah nikhuaah. a in lama hmeichhia te chhiat na ang chi zawng zawng, thing fawm, tui chawi, ei rawng bawl, chawi siam leh seng fel leh thlengin tlangval te tlawm ngaihchhuahna chi a ni a. Tui tla leh mi bo zawn te, dam lo leh mitthi zawn ngai an awmin zawn te, dam lo men pui te, Mit hi lu mente zual ko va tlan leh thlan laih te a ni a. Khawhar riah pui te sa eh sa sual in khaw chhunga sa a seh hian sa tla an ti a. Chutianga sa a tlak te chuan chuh sak tura um te, hriat lawk loh chhiatna lo thleng thut thei chi. Leimin te, in kang te, ram kang ṭhelh ngai ang chi te ah pawh tlangval ten tlawm ngaih chhuah a ṭul ṭhin a ni. Hun kal zelah hmanlaia tlawm ngaih an chhuah ṭhinna ang thil ṭhenkhat chu la chhunzawm zel theih chi tam tak la awm naiin ṭhenkhat erawh chu, Kan tha lai, kan tunlai hun nena inmil chiah tawh lo te pawh a awm nual mai. Sa in ran a seh ngai tawh meuh loh avang te, ran kan khung tak deuh vek avangin sa tla um te a ngai tawh lo va, damlo leh mitthi zawn pawh motor a inphurh mai a awlsam tawh zawk avangin ngai tawh lo tluk a ni a. Tunah chuan biak hlatna, telephone kan tih ang chi te a tha ta em em a, rang leh chak zawk a tam tawh avangin zual ko va tlan pawh a ngai tawh lo a ni. Amaherawh chu khawvela kan awm chhung hi chuan rethei zawk te, harsa zawk te an awm kumkhua dawn a, chung mite lakah chuan tlawmngaih chhuah theihna tur chi kawng tam tak. a la awm a ni. Thangthar in tlawm ngaihna kan la chhawm nun theih tur awm chi tam tak zingah pawimawh deuh mai ni a lang pakhat chu Ai Upa Zah hi a ni a. Ai Upa Zah tih hian naupang atanga puitling, nula tlangval leh nu leh pa thleng pawhin a huam thei ang. Tu te pawhin mahni Ai Upa kan nei theuh si a. Ai Upa Zah hi tlawm ngaihna peng zinga pakhat Tute pawhin kan vawn nun reng chi a ni. Naupang chuan an aia upa te an zah tur a ni a, zah han tih hian an thu awih tur a ni tih ila a dik zawk mahawm e. Amaherawh chu thil tha lo thleng thleng chuan a kawi a ngil a, zawm vek chu a dik kher lo mai thei. Naupang zawkin upa zawkte thu an zawm laiin upa zawkte pawhin naupang zawkte chu dimdawi thiam tur a ni a. Duata an tana tha tur kawng kawh hmuh tur a ni. Chu chu a tu ve ve tan pawh tlawm ngaihna a ni a. Tichuan, naupang zinga upa deuhte pawhin an aia upa nula leh tlangvalte, nu leh pa, pitar putar te pawh an zahin an thu an awi thin tur a ni. Chutiang zel chuan tute pawhin mahni aia upa zawkte an zah thiam theuh tur. A ni. Nula tlangval tan nu leh pa te thu zawm chu ai upa zahna kawng chi khat tlawm ngaih naihna a ken tel tlat a ni a. Tin, pitar putar te zah thiam hi tha lai nula leh tlangval te tih tur a ni a, nu leh pa tan pawh tar te chu kan zah thiam tur a ni a. Duata an rilru tina lo zawng tura awm thiam. Pawimawh khawp mai. Chu pawh chu tlawm ngaihna tho a ni. Dan ranin ai upa zawk leh kum tam zawk nena na chuan thil tawn leh tawh hriat leh pal tlang an lo ngah tawh nge nge a. Chuvang chuan naupang zawkte ai chuan an hre tamin an fing zawk thin. Chu chu hriain hnam changkang leh hnam puite chuan upa te chu an ngaisangin an ngai ropui ṭhin a, an zah a, an ngaihsak a, an rawng an bawlsak ṭhin. An nun khawhar turte an tar tawh avanga an chak lohna leh an hriselna lo tla hniam avanga harsatna chi hrang hrang an neih theih mai turte thlengin an hriatthiam pui a, an mamawh piang an tihsak a, an hlim theihna tur kawng an zawn sak thin a ni. Kawng eng kimah an dah lal a, an thu an hla an ngaichangin an zawm thiam thin. China ho phei chuan tarte hi an ngaisang thiam khawp a, in chhungkuah pi tar pu tar an awm chuan lung hluman tam tak inkawl a ni tih hre reng rawh u an inti hial zu nia. Juda ho pawhin lu tuak chu ropuina lal lukhum a ni a, Felna kawngah hmuh a ni, an ti a. Tlangvalte ropuina chu an chakna hi a ni a, tarte mawina chu an lu ṭuak hi a ni, tih an lo ti mek bawk. Vawikhat chu Greek putar pakhat hi ennawm en turin a kal bauh bauh va, Greek ho ṭhutna lamah a va kal a, an lo ngawi ṭhup mai a. Rome mi ho zingah a va kal leh a, anni chu an lo ding suau thung a. A hnuah a hnuamite chuan Greek hovin finna an hria a. Rom ho erawh chu an finna chu an nunin an entir a ni, an ti. Chu chuan mifing leh changkang zawkte pawhin upa te an lo zah hle thin a ni tih a ti lang a ni. Mizote pawh hian tunhma chuan upa te hi an zah thiam hle thin a, an thu an awi a, khawi hmunah pawh an tirin an hnial ngai lo. Kalkawngah pawh tawk se kawng an kian a, rit phura an hmuh phei chuan an chhawk a, awmkhawmnaah pawh ai upa an lo kal phawt chuan thutna an lo kian thuai thuai thin. Upa lu tuak var vo ang te hi chu mahni chhungkaw tan chauh pawh ni lovin khawtlang ram leh hnam tan pawh an zahawm a, chhuanawm an tling hial a ni. Keimahni ngei pawhin a kinah chuan kan la upa in kan la tar ve ang a, kan lu te pawh a la ṭhuak ve ang. Chutih hunah chuan naupang zawk ten min zah leh min duat te kan la duh em em dawn. Chuvangin tuna kan zing a, upa leh tar awm te hi Thei ang tawkin i dut i duat thiam ila, chu chu tlawm ngaihna kan chhawn nun zelna kawng pawimawh tak pakhat a ni tih kan hriat reng a pawimawh takzet a ni. Kha kha kan zirlai ina a rawn ziah a rawn sawi tlangpui a ni a, tlawm ngaihna leh ai upa zah tih a ni a, a zir a zir chhuah a a tak a nunpui chi a ni. Zirlai zawng zawngte. He kan zirlai kan ngaihthlak mek lai hian a bu inchhawpin a bu kan chhiar ang a, chumi piah lamah chuan a takin kan nunin kan lan chhuahtir zel dawn nia. Hun tha tak lo hmang ula, lo him ula, lo hlim zel che u.